Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм бер вакыт бер кешенең э, җеназасында э, бер кешене бер кеше үлгә, үлгәнен ишеткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм бик нык кайгыга батып җыларга тотынды инде, җылый җылый. Һәм сахабалар инде э, аннан сорадылар, я Аллаһның ишесе, синең күз яшь, синең җылавың ни сәбәп, ни өчен җылыйсың шулай? Ул җавап бирә, җавап бирде, яхуди, бер яхуди үлгән икән. Бүтән дин әхеле үлгән. Һәм аңа әйттеләр, я Расулялла, ул бит инде безнең диндә булмаган. Безнең диндә булмаган, нишләп син шулай кайгыга бирелдең? Һәм ул нәрсә җавап бирә? Бер җан ди җәһәннәмгә качты. Ул минем каршымда вафат булды һәм мин аның э, җәннәткә керүендә бер ни дә эшли алмадым. Шуның өчен ди мин җылыйм. Ул ди минем каршымда үлде, ягъни мин исән чакта. Һәм мин аның җәннәткә керүенә мин бер ишектә бер нәрсә дә эшли алмадым, ул менә шуңа кайгырып, кайгырып җылады. Бер нәрсә эшли алмадым дип, шулай җылады. Нәрсә генә димәсән, җәмәгать бу дөнья ул бер сәгать. Бу дөнья ул бер сәгать. Монда карыйсың, тудың, монда тегендә карыйсың, уже үлдең. Һәм шундый алдый торган дөнья булып, без аның ялтыравыкларына карап, дөньяның матурлыгына карап, үзебезнең ахирәтне онытмаска тиешбез. Чөнки дөнья ул самый алдалый торган бер нәрсә. Ике ашта сөйләгәнем бар бу Гайсә пәйгамбәр турында, монда да сөйлим, ишетмәгән кешеләр булгандыр, бу бер риваят. Аның бу риваятның каян килеп чыкканнарын анысы шушы өлкәдә өйрәнгән, укыган галимнәргә калдырыйк. Без шушы риваяттан үзебезгә файдалы булган нәрсә генә алырга тырышырбыз. Гайсә пәйгамбәр бер вакыт сәфәргә чыгып китә һәм аның белән бергә бер кеше ияреп чыга. Һәм әйтә, я Гайсә ди, Гайсә пәйгамбәрне беләсезме, русча Иисус була. Гайсә пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә төрле мөгъҗизалар бирә инде шулай ук. Һәм менә шушы кеше әйтә, я Гайсә, мин синең белән бергә юлга чыгып китәсем килә. Гайсә әйтә, Гайсә пәйгамбәр әйтә, ярар, әйдә киттек дип. Болар баралар, баралар. Берничә ни узгач инде Гайсә пәйгамбәр моңа әйтә, бар әле син әнә теге кеше янына барып кил дә безгә э, теге барасы бар бит инде, берәр ризык алып кил. Һәм эш нәрсәгә, эш лепешка алса табал ди, эш ипи. Һәм шул өч ипилек акчасын бирә. Акчасын бирә дә һәм үзе читкәрәк басып инде гыйбадәт кыла башлый үзенчә. Намаз укый инде. Ул вакытта Гайсә пәйгамбәр вакытында бәлки безнең шикелле сәҗдә, рукух дигән нәрсәләр булмагандыр. Үзенчә бер шәригать, аның шәригатенә туры килә, туры килә торган гыйбадәт булгандыр. Үзе гыйбадәт кыла һәм теге кеше бара да ипине сатып ала. Өч ипи сатып ала һәм берсен ашап бетерә. Ашап бетерә дә һәм Гайсә пәйгамбәргә теге ипиләрен күрсәтә монда. Гайсә пәйгамбәр күрә дә инде акчасы бит инде өч ипигә булган, монда ике икәү генә. Или моның акчасы калырга тиеш, или ипине кемдер ашап бетерергә тиеш. Һәм бу сорый инде болай гына, кая өченчесе дип сорады. Тегесе әйтми, мин, мин, мин, мин ашап бетердем дип әйтми ул аны. Ярар, юк, ди, белмим ди, кем ашап бетерде. Ярар, Гайса киттек ди, дальше барабыз. Болар баралар, баралар. Хәм Гайса пәйгамбәр һәм аның юлдашысы каршында инде шундый бер э, сарык көтү очрый инде. Сарык көтү очрый да Гайса пәйгамбәр ала да бер сарыкны корбан чала. Корбан чалганнан соң бераз вакыт узгач, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән теге сарыкны ул терелтә яңадан. Кача сарык яңадан әле генә мәйет булган, корбан чалган сарык Аллаһның рәхмәте белән менә Гайсә пәйгамбәр шундый мөгъҗиза күрсәтеп, бу сарык кача. Һәм бу ни әйтә инде, карале ди, Нинди могҗиза бу? Син миңа, я Гайсә, ди, шушы могҗизаны аңлатып бир әле, ничек бу шулай булырга мөмкин, дип әйтә. Һәм Гайсә пәйгамбәр әйтә, Мин сиңа моны, моның серен ачам, әгәр дә син миңа әйтсәң, кем ипине ашап бетерде? Өченчесен. Тегесе хаман әйтми. Ярар алайса, э, белмим дип әйтә. Ярар алайса киттек дальше. Болар баралар, баралар. Бераз баргач, боларның шундый бер тирән бер елга була. Алланың алдында. Һәм Гайса пәйгамбәр әйтә, әйдә киттек. Тегесе йөзә белми икән. Көймәләр дә юк һәм күпер дә юк. Юк ди, мин э, бармыйм, чөнки мин йөзә белмим, мин э, әгәр дә синең белән барсам, мин батып үләм. Һәм Гасия пәйгамбәр әйтә, син ди борчылма, миңа тотынып барырсың. И болар елганы өстеннән йөреп чыгалар. теге белое солнце пустыни шикелле киносында һәм теге якка чыккач э, моның нигә карый да гайсә пәйгамбәр янында җиргән аягы бер дә юешләмәгән икән икесенеке дә һәм ул сорый я гайсә шушы могҗизаны миңа аңлатып җибәр әле ничек без шулай су өстеннән генә су чыктык та һәм безнең аяк кием дә хәтта юешләнмәде Һәм Гайсә пәйгамбәр әйтә, мин сиңа моны әйтәм, әгәр дә син миңа әйтеп бирсәң, кем ул өченче ипине ашап бетерде? Тегесе хаман әйтми, ярар, Гайсә пәйгамбәр әйтә, әйдә киттек дальше. Бала баралар, баралар. Һәм юлда ята зур шундый таш. Эш таш ята. Һәм Гайсә пәйгамбәр нәрсә эшли? Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән Бу ташларны алтынга әйләндерә. Алтын була бу хәзер. Өч таш, ике кеше хәзер монда. Бүлеп буламы өч ташны икегә? Материалларын булса, инструментларын булса, бүлеп була. Һәм Гайсә пәйгамбәр әйтә, Тегене күзе итә башлады уже, алтын күргәч, все, бу бөтен нәрсәне онытты хәзер. Алтынны күргәч, Гайсә пәйгамбәр әйтә, менә бу ди. Ә, моның тегесе әйтә инде, я Гайсә ди, ничек соң бу? Аңлатып, аңлатып җибәр әле миңа моны. Әле генә таш булган, хәзер алтын булган, нәрсә соң бу? Һәм Гайсә пәйгамбәр әйтә, мин сиңа моның сырын ачам, әгәр дә син миңа әйтеп бирсәң, кем өченче нәрсәне ашап бетерде? Айса пәйгамбәр әйтсә, әгәр дә әйтсәң, ди, менә берсе сиңа ди була, берсе миңа була ди, ә өченчесе ди, кем ашап бетерер, шуңа булачак дип әйтә. Тегесе инде алтын күргәч, моның бу э, ипине мин ашап бетердем дип бу әйтә инде. Признался, русча әйтмешли. Гайсә пәйгамбәр аны алдан ук беләдер, кем аны эшләде. Һәм Гайсә пәйгамбәр әйтә, менә монысы сиңа була, монысы да сиңа була, өченчесе дә сиңа була. Мин шушы шушы нәрсәдә безнең синең белән сәфәребез туктала. Мин дальше үзем барам дип әйтте. Ярар, болар саубулашалар. Бу инде алтын таш э, өстеннән тузаннарын сөртеп, шулай кочаклап инде хыяллана бу хәзер нәрсә теге байыдым, тегесе монысы. Һәм э, Гайсә пәйгамбәр киткәч, шушы юлда, оказывается, эш разбойник, юл басар инде киләләр. Алтынны күрделәр, бер кеше күрделәр. Эшесе дә бандит. Болар инде сорап кына алып булмас моны дип, нәрсә эшләделәр? Э, моны үтерергә теләделәр, үтерделәр моны. алтын алтын алтынны үзебезгә алабыз дип моны үтерделәр ни хәзер өчесе карап тора инде һәм болар боларны ашыйсылар килә хәзер икесе яшерәк кенә бер юл басар үзләренең дуслары инде әйтә барар син шәһәргә барып кил әле берәр нәрсә ашарга алып килсәң без Аннары шушы алтынны өч кешегә, өчебезгә дә бүлербез, ди башта ашап алыйк. Һәм монысы китә дә, тегеләр икесе кала, һәм уйлыйлар инде, нигә кирәк ул безгә, бу ни, өченче кеше, давай без моны кайткач түңтерәбез дә, монысын икебезгә. Аны батарейкасы утырды. Икебезгә калсын ди, тегесен без үтерербез. Ярар, балар хәзер шуны Шундый план кырдылар да, шулай уйладылар хәзер. Өченчесе шәһәргә бара да, һәм тоже уйлый инде хәзер. Нигә кирәк инде бу миңа ике лишний кеше? Уйлый, уйлый, нәрсә эшләргә? Һәм болай уйлады бу. Ха, э, ашау алам да, шушы ашауны базарда агу табып, ризыкны агулыйм, һәм тегеләре үлеп, бу алтын миңа кала дип инде. Сатып ала, ризыкны агулый, кайта. Тегенең икесе күрмәгәндә генә башына сугып үтерәләр. Монысы үлә, ризыкны ашыйлар, агуланып үләләр ишесе дә. Хәзер монда нәрсә була? Нинди сурәт күрәбез монда? Бер грамм сулга да, уңга да, артка да, алга да селкенмәгән алтыннар тора һәм дүрт мәйет тора, ята шунда. Ул алтын бер кая да селкенмәде. Ул шул шул ук килеш тора ул. Һәм Гайсә пәйгамбәр бер вакыттан соң үзенең шәкертләре белән килеп, үзенең шәкертләренә инде дәрес бирә инде хәзер бу. Беренче кешенең ул тоже дәрес шикелле булды аңа. Гайсә пәйгамбәр аңа барган саен аңлатмакчы, нәрсәдер әйтмәкче булган, дәрес биргән шикелле. Ләкин ул шушы имтиханы үти алмады. Шушы шәкертләренә күрсәтә, менә карагыз ди, дөнья, менә ул шушы алтын шикелле ди, ул ялтырый, ул ди матур. Һәм ул кешене бик нык алдалы инде. Берсе ялган сөйләп, мал алмакчы булды, тегеләре шулай ук кеше үтереп, бу безгә була дип, Без бай булабыз дип, әмма дә ләкин алтын урында калды, кешеләр үзләренең начар гамәлләре белән Аллаһ хузурына күчтеләр. Хәзер алар үзләренең гамәлләре өчен җавап бирәчәкләр. Шуңа күрә җәмәгать дөнья менә шушы риваяттә шикелле ул алтын булып күренсә дә, матур булып күренсә дә, ялтыравыклы булса да, тәмле булса да, ул безне һәрвакыт алдалый. Без бу дөньяда яшибез, эшлибез, балаларыбызга йортлар төзибез, үзебезгә йорт төзибез, мал, ризык, машина, тегесе, монысы сатып алабыз, әмма дә ләкин үлгәч, бу бөтен нәрсә монда кала, но безнең шуның өчен җавап бирергә дә кирәк. Ничек без аны кәсеп иттек? Каян без аны алдык, нәрсәгә эшләдек, алдаладыкмы, урладыкмы, бөтен нәрсә өчен кеше җавап бирергә тиеш. Шуңа күрә менә бу дөньяның матурлыгына бирешмәскә кирәк, җәмәгать. Иң мөһиме, бу дөньяда хәләл юл белән, Аллаһ кушкан юл белән кәсеп итәргә, э, эшләргә һәм шулай яшәргә барчабызга да Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен.

Ә хата кылучының иң яхшысы, ди, тәүбә итүче һәм хатасын төзәткән кеше. Иң яхшысы, ди, тәүбә итүче, ягъни хатасын төзәткән кеше. Һәрбер адәм баласы ул телиме, теләмиме, бар ул ниндидер булса да гөнаһ эшләргә мөмкин, хата. Тегендәме, мондамы, ләкин Алла субханаху ва тәгалә безне шулай яратты, шундый табигатебез безнең. Но иң яхшысы шулар арасында, хата кылучылар арасында ул тәүбә итүче һәм үзенең хатасын төзәткән кеше. Әйе, булды, мин аңладым, бөтен аны эшләмим, бөтен аны кабатламасмын, бөтен аны эшләмәсмен, аңладым, мин монда виноват, шушы нәрсәдә, шуңа күрә Аллаһым гафу ит, мин бөтен бу гөнаһка беркайчан да кайтмасмын дип. Менә иң яхшы кеше тәүбә итүче һәм үзенең гөнаһларын төзәткән кеше. Шуңа күрә бу дөнья җәмәгать ул Бер сәгать шикелле үтә дә китә. Үзебез дә сизми калырбыз, ничек безнең бөтен нәрсә шулай менә су шикелле агып китте. Һәм без картайдык, кире кайтара булмый бер нәрсәне дә. Әйтәсе сүзләр әйтелгән, эшлисе эшләр эшләнгән. Менә яшьләргә иң беренче бу сүзләр үземә вәгазь булсын, үземә файдалы булсын, аннары утырган яшьләргә дә, олыларга да Алла Субханаху ва Тәгалә безне шулай сыный кешеләрне, шушы имтиханны безгә барчабызга да әйбәт кенә бишлегә, икегә түгел, бишлегә узарга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсә иде.